Karaibe, karaibe. Mũrĩega. Ngai ũcio mũrĩ Ngai nĩ ũmwĩre Ngai nĩ akwendete. Mata Ngai nĩ Ngai nĩ akwendete. Rekei ndĩmwĩre. Kũndũ gũkũ gwitũ kĩamba kũrĩ atongoria mehoi Tiga nĩ rĩrĩa arakwĩra ũrĩa etagwo. Hĩndĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ yothe nĩ maheni mathiaga mbere. Na andũ acio no ũkombĩre maheni na atigwo na maingĩ maingĩ maingĩ. Na nĩkĩo tũkoretwo twĩ na thĩna ũrĩa twĩ naguo. Njoke njuge atĩrĩrĩ, makĩria ma mĩaka ngiri igĩrĩ rĩ kwarĩ mũndũ wetagwo jesu mwana wa ngai mwana ũcio wa ngai rĩ gũciarwo na rĩrĩa ehire thĩinĩ wa thĩ ĩno agĩthiĩ igũrũ gwĩ ithe aikarire gũkũ mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtatũ akĩruta mawĩra mega mũno marĩa ona ũmũthĩ Tũtũũraga tũririkanaga na tũmũgoocaga. Arĩa mooĩ kĩrĩkanĩro. Kwarĩ mũndũ ũngĩ gũkũ tene mũno waikarire makĩria ma mĩaka magana kenda. No tondũ ndarĩ ũndũ eekire-rĩ. O na ndĩraririkana rĩtwa rĩake. Gũkũ gwitũ-rĩ, mwana aciarwo na MP no ũrĩa. Mwana athiĩ thukuru arĩkie gĩthomo na MP no ũrĩa. Mwana agĩe mũciĩ na MP no ũrĩa. Agĩa ciana na MP no ũrĩa.

Tuonie kĩoro gĩtarĩ gĩaku wakĩte ũgakĩra raiya. Na mbeca ciaku tiga cia CDF kana cia kĩndũ kĩngĩ, ciaku mwene, tuonie arama yaku. Mĩaka ĩyo yothe, tuonie thukuru wakĩte ũkamanengera cabi. Kũrĩa wathomeire nĩ kũgwa iragwa. Iria ciĩtagwo tawe nĩ kũgwa iragwa. Kazi gani? Yoka njuge atĩrĩrĩ, andũ aitũ, mũtikae kũhenio na ciama. Ciama, mũtigetigĩre kũhenio na ciama. Thurai mũndũ na mũthure mũndũ mũramenya Na mũthure mũndũ ũgũthiĩ kũmũteithia, ti gũ- ti gwĩteithia kana gũthũkũma kana kũgitĩra indo ciake. Tũrathiĩ tũkĩragwo atĩ Kĩbakĩ nĩarutĩte wĩra mwega, nĩathurwo, na nĩ ma nĩathurwo. Tũgacoka tũkerwo atĩ athurĩrwo andũ ega. Ndũĩ nĩ kuga mũcoki ũcio? Kĩva kĩtuu ũtuma tialĩ lũmwe. Ũcio maĩ na Uhuru. Uhuru akwa o na ndamũvĩie ũvoro. Agĩthiĩ kũrĩa kĩrĩa kĩ? Agĩthiĩ. Na tondũ ndĩ handũ hangĩ ndĩrathiĩ ndikwenda kũmũnogia mũno-ĩ, no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ndamũthaitha mũtigetĩkĩre gũke thirikari tũkorwo twĩiga ũguo nĩ kuga atĩ andũ angĩ maranjũria gĩthũngũ rikema yaku nĩ kĩrĩkũ na niĩ ngauga atĩrĩrĩ ona kĩbakĩ ndararia ũhoro wa kĩama erwo nĩ wa DP nĩ wona irauga aca ciama nĩ mĩrongo makĩria ma mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ iria registered ũrĩa ndĩrĩka Twakuhĩrĩria, rĩcaria kĩama gĩtarĩ na haro na mwena wa Kĩbakĩ na gĩtarĩ na haro na andũ aya angĩ. Ũrĩa ũkahota tũgathiĩ kũu tũũraũre mĩrango tuge tũhingũrĩrei. Nĩ ũndũ thĩna ũrĩa wĩ gũndũ gũkũ Kĩamba ndũngĩũhota ũtarĩ thirikari-inĩ. Ndũngĩũhota ũtarĩ thirikari-inĩ. Mbeca iria tũraheo cia CDF Na mbacarĩ ti njiganu. Mathĩna marĩa twĩ namo. Twĩ na mathĩna maingĩ mũno ndagũthaitha. Maingĩ maritũ. No mahotekire wĩ thirikari-inĩ. Na njugaga atĩrĩrĩ, ũro, naarĩ korwo niĩ ndĩ na gĩtĩ kĩu kĩa mũthuri ũcio, kĩu kĩa mbe, kĩa, gĩa thigari. Ciana ciitũ itingĩga mawĩra.

No no ũngĩtonga atĩa ũtarĩ mũthomu? Ai, wĩ handũ horu. Wĩ handũ kĩ? Tondũ kũrĩa mbunge gũtiaragio gĩthweri, gĩ- kwendagwo gĩthũngũ gũtiaragio gĩkũyũ. Mũndũ ũcio mũrata wakwa

ngaraya nĩ mwĩ maũndũ maingĩ nĩ mwĩ maũndũ maingĩ ona nyĩmbo ici ciothe irainwo ndona nĩ mũragĩmenya ũrĩa irainwo kwenda tũhũre ciaca cia gũtũteithia gũtigwo na wega nĩ tũkorana na nduberi kiumia

Na Ngai akũrathime. Kĩndũ kĩmwe kĩangenia gĩake no kuuga Kibaki tosha. Atangĩgoka. Inyuĩ nĩmwakenio nĩ hau? Kũu kũngĩ nĩ inyuĩ mwĩteithie. No mũndũ ekuuga Kibaki tosha, ũcio nĩ witũ mũ.